ĩĩ kĩondo na mũkwa ĩĩ mũkwa ndikĩrĩ naguo mũkwa nĩ we kĩondo nĩ gĩkururagio kĩaga mũkwa nĩ gĩkururio ĩĩ wangeci witũ ndarĩ haha no video ici tũrĩciĩkaga ciĩna wangeci kana itarĩ wangeci kana ciĩna wangũi kana itarĩ wangũi koguo nĩ nĩ nĩ kaũndũ ga kũmenyera tuge ũguo. Rĩu rĩ, niĩ ĩno video ngoretwo ngĩenda kũmĩka mũno na rũthiomi rwitũ rwa gĩkũyũ, nĩkĩ? tondũ kũrĩ aciari maranjũria Ngai wa ngũi witũ, ĩ ũrauga indo imwe tũkaga kũ understand, Ngai to ũtangĩka kaũndũ? na nĩkĩo njũkĩte haha, kũmwĩra atĩa? njĩra iria mũndũ angĩũka nacio gũka gũkũ Njerumani. nĩ mwanyita na njĩra ici rĩ, ndaiguire ndĩna wendo wa gũcirutũrũra nĩ ũndũ wa mbeũ njĩthĩ, nĩkĩ? tondũ niĩ ndarĩkia form four rĩ, ndakorirwo, nĩ twarĩkia form four twĩ na Wangeci witũ twarĩkia twĩ hamwe, tũtiũĩ tũkwanjia na kũ tũgũkinya kũ, koguo rĩ, ithuĩ twathire gũikara mũciĩ kũrĩma, na ndĩrenda kuga atĩ kũrĩma ti kũru, tondũ gũcagũra rĩ, ithuĩ tũrĩ andũ arĩa matarĩ a gũcagũra. na wenda gũcagũra ĩĩ nĩ ũgũikara mũno ũngĩkona kaũndũ kega ĩ nĩkĩ tondũ o hĩndĩ ĩyo ũraruta kaũndũ kau ũrona gekoru rĩ noho njĩra ĩngĩ ĩraturwo ya kaũndũ kega koguo nĩtagũte chance ya ũndũ ũngĩ na nĩkĩo Thaa ici niĩ ingĩhota kuga, ingĩhota kũgucia mbeũ njĩthĩ kũmera atĩrĩrĩ, ĩ mũrĩmo rĩ, mũrĩmo ti andũ arĩa mena mbia tondũ tũtiakĩrĩ na mbia, ti andũ arĩa mena andũ mũrĩmo nĩguo moke, ithuĩ tũtiowĩ mũndũ mũrĩmo, na ndingiuga nĩ ũndũ atĩa, Ingiuga no bĩba ya Ngai, tondũ kũrĩ arĩa twathomanire nao na matiokire, na bamĩrĩ twathomaga family friends na kĩĩ, no matiokire, koguo rĩ, nĩ wendo wa Ngai na wendo waku na kwĩrutanĩria. Rĩu rĩ, mbeũ njĩthĩ ĩrĩa ĩrauma form four rĩ, niĩ ndĩrera aciari atĩrĩrĩ, handũ ha ũtinde ũrĩhĩte makorĩnji matakagĩa na umithio mwana arĩkia form four rĩ, Ndwethe njĩra ta ici. Njĩra ici nĩ ta ĩmwe ya gũka gũkũ ta Opiya. Opiya akoragwo tarĩ maid. Maid rĩ, maid wa gũkũ rĩ, nĩ maid atĩrĩrĩ, wĩ gũkũ nĩ ũratwara twana cukuru, nĩ ũratũrugĩra ranji, na nĩ ũraikia nguo macini, na nĩ ũraikia indo macini. Koguo rĩ, na nĩ ũrakĩrĩa oya nyamũ ya kũhata gĩko ũkahata, no macini, indo ciothe no macini. Nĩ kuuga atĩrĩ, ithuĩ ta ithuĩ rĩ, ta Wangũi wa Kĩnangobu rĩ, ũrĩa ũmenyerete gĩcembe rĩ, rĩu niĩ ndĩrona ta njũkire holiday. No in the real sense ti holiday, nĩ gũka kũruta wĩra ũrĩa marona Ngai ũyũ mũthĩni rĩ, reke arute kĩrĩa, ũyũ wĩra nĩ wa andũ ta aya. Nĩ wona? Rĩu rĩ, woka gũkũ wĩ ta opear ũkĩruta rĩ, wĩna mathaa matandatũ o mũthenya, wĩna thikũ igĩrĩ free na wĩna thikũ twenty six wĩ free. Rĩu koguo rĩ, wĩ gũkũ nĩ ũraruta wĩra na kĩndũ kĩngĩ no ũrathomithio Kĩnjĩrĩmani. Tene rĩ, andũ mokaga na Kĩnjĩrĩmani, Kĩnjĩrĩmani gĩkoragwo kĩigĩtwo na na level. Level nĩ kuuga atĩrĩ, kwĩna A, kwĩna A1, yaani kwĩna A1, kwĩna A2, kwĩna B1, B2, C1, C, yaani gĩthiaga kĩhaicĩte ũguo. Nĩ wona? Rĩu kĩahaica rĩ, o ũguo ũrathiĩ, noguo kĩnjerumani gĩaku gĩ kĩega, na noguo andũ marakwenda. Koguo gĩũka gũkũ rĩ, andũ mararora ĩ ũyũ ena kajerumani kahana atĩa, okorwo nĩ kega, njĩra ici ndĩramwĩra rĩ, niĩ nĩ ndĩrateithania, na ndĩrateithania na njĩra ĩno, mũndũ wothe wĩkĩte kĩjerumani B1, nĩkĩ? tondũ B1 rĩ, nĩ ndarĩkirie kũmenya, ndagĩa na B1 ndokire kũgĩa na maũndũ maingĩ ingĩka. atĩ ndirategemea mũndũ athomere irũa, ndirategemea mũndũ andeithie gwetha wĩra, na nĩkĩo ndĩrenda. Tondũ wa rĩrĩ, angĩkorwo nĩ ndĩrenda gũgũteithia rĩ, na nĩ ndĩrenda gũteithia ũrĩa ũngĩ rĩ, woka gũkũ, the moment andũ makinya andũ ikũmi twendi ũrenda gũteithia, ndũngĩhota. Koguo rĩ, nĩ mũndũ kĩrĩa, kĩrĩa anyitĩte, kĩu nokĩo gĩkũmũteithia. Sister yakwa Monica witũ okarĩ, nda okaga akanja ngaihũrĩra thimũ. Ti atĩ ndoĩ na kĩnjerumani arĩ na kau kanini ndakinyĩtie B1, no guoya. Anjĩraga onani noguo ndarĩ, niĩ ngoro yahũraga ngiuga atĩ nĩ kũhũra thimũ rĩ, ndathiginaga ndikũmũhenia thigino ngaigua ta ndĩramĩoya ndĩmĩke ũũ, nĩ guoya. Nĩkĩ? Nĩ ũndũ wa kwaga kũmenya Kĩnjerumani, na gĩkĩ Kĩnjerumani-rĩ, nĩyo ruga ya gũkũ. Koguo-rĩ, gũtirĩ hĩndĩ ũngiuma kũrĩa ũrĩ gwa Gĩkũyũ, ũthiĩ kwa Njaruo warie warie Gĩkũyũ makũerewe. No nginya ũrĩaria ruga ĩrĩa magũkũigua, nĩgetha mũhote kũiguithania. Na ũguo nĩguo kwarĩ. Koguo-rĩ, Monika nĩ ndamwĩra we, niĩ kana ngoya thimũ ngetua nĩ niĩ ndĩrahũra ngacoka ngamũikĩria. Nĩkĩ? Tondũ nĩ ndendaga anyite confidence ĩno ĩrĩa ndokire kũgĩa thutha wa kwaga rĩrĩ, hatirĩ mũndũ wĩ hau. We nĩ akĩrĩ mwega-ĩ, niĩ ngĩrĩ ho-ĩ, nĩ arenda hũre-ĩ, niĩ hatiarĩ mũndũ. Na ũguo nĩguo wokire confidence ĩngĩ na kũhota kũrutithania na andũ wĩra. Na nĩkĩo ndĩrera andũ mwĩrutanĩri nginya B1 ti kuga atĩ nĩ kũ nũ he mũndũ ũrona ũguo akaigua ũru rĩu gĩkĩ kĩrauga atĩa andũ ĩ matithiaga na A1 na A2 nĩ mokaga wahota ũka no waremwo rĩ thiĩ level ĩngĩ nĩkĩ tondũ nĩ mabũrũri maingĩ maroka gũka na njĩra ĩno na mararora okay aya mekĩte atĩa aa kwĩna mũndũ wĩna ka B1 handũ kau gakendwo nĩkĩ tondũ niĩ onani ndĩna twana mũciĩ gwakwa ndĩrenda mũndũ maraiguithania nake akamaigua rĩu rĩ noguo haro igũthira mũciĩ koguo ĩyo nĩ kĩndũ kĩmwe andũ ethĩ kana mbeũ njĩthĩ ĩroka nakĩo gĩa gũka gũikara na bamĩrĩ gũkũ ũkarĩhagwo ciringi magana merĩ ma sixty euro. na gũthi na igũrũ. Na thaa ici marĩhaga, hĩndĩ itũ yarĩ magana merĩ ma sixty, no thaa ici marĩhaga magana merĩ ma eighty gũthi na igũrũ nginya magana mana. Na magakũhe kĩnjerumani, kĩnjerumani nakĩo ũrathoma ihinda rĩrĩa rĩ kũu. ihinda rĩrĩa hatarĩ kuga nĩkĩ ũrathoma, ona wahota gũkinyia C1 na ũrĩ o kũu bamĩrĩ, bata o ihinda rĩrĩa wĩ kũu nĩ ũraenderea gũthoma kĩnjerumani, ndũikarĩte mũciĩ o ũguo, rĩu koguo nĩ must no nginya magũtware kĩnjerumani, na kĩu kĩnjerumani magĩgũtwara rĩ, government ya ũnjerumani nĩ ĩramenya gĩkĩ nĩkĩo kĩngĩteithia mwana ũyũ. Tondũ mwana ũyũ auma, ithuĩ twauma opĩa, twathire tũgĩthiĩ gwĩ kĩndũ twĩtaga social year. Social year rĩ, nĩ kwĩrutĩra. Ũkerutĩra ũkauga atĩrĩ, niĩ nĩ nderutĩire mĩeri ĩtandatũ. Ũkauga niĩ ndĩ Wangũi, ndathiĩ kũruta wĩra na andũ akũrũ, niĩ hĩndĩ ĩyo nderutĩire na andũ. andũ mena mawathe hĩndĩ ĩyo, na at that time andũ mena mawathe ti ta thaa ici kwarĩ o tũmũndũ tũnini arabu ndũrona kĩrĩa, thaa ici nĩ kũndũ kũingĩ mũno kwĩna andũ mena mawathe, andũ maihũrĩte gũkũ, na German rĩ andũ matihithagwo, marutagwo rĩngĩ bamĩrĩ taniĩ okorwo ndĩna kana kena mawathe ngagatwara handũ, ngathiĩ wĩra wakwa ngacoka ngakagĩra, koguo rĩ Nĩ kũndũ kũingĩ ũngĩthiĩ, okorwo nĩ andũ akũrũ nĩ matwaragwo rũcinĩ, mũciari waku ũkamũtwara handũ ũkamũgĩra wauma wĩra, kana okorwo nĩ ciana ũgacitwara natharĩ ũgacigĩra wauma wĩra, gũkũ nĩ bũrũri wa kũruta wĩra gũtirĩ ũndũ ũngĩ, ona mwana tũgĩetha mĩkanue nĩ tũnogete thaa ici, ndutĩte wĩra nganogokio mũno, ĩĩ ndũrona? nduthithĩtio wĩra nĩ mũjerumani nganogokio, na gũkũ gũtirĩ mbia ingĩraga ũguo, ĩraingĩra tondũ nĩ ũnogithĩtio na nĩ ũrutĩtwo wĩra, na njugaga gũkũ ũrabatarĩka tondũ ũroka ũrutithio wĩra, koguo arĩa meciragia atĩ ũrathiĩ mũrĩmo, mũrĩmo wothe, ũrathiĩ kũu ũtũmĩke, tiga arĩa maugaga atĩ ũrathiĩ ũtuo ngombo, the moment, okay nĩ ũrakĩrĩhwo, no the moment wakinya handũ, Tiga ũrutire wĩra nĩguo one mbia ndũngĩrĩa na ndũngĩnyua, kũu nĩ gũtuĩka ngombo. Ona wĩ mũciĩ wa country yanyu okorwo ndũra ndũngĩruta wĩra nĩguo atĩ no nginya ũrute wĩra, wĩ ngombo ya bũrũri ũcio na wĩ ngombo yaku we tondũ waga kwĩhũthĩra ndũngĩrĩa na ndũngĩnyua. noguo noguo mũrĩmo. Koguo rĩ, kĩndũ kĩrĩa tũreta kwĩrutĩra rĩ, ĩtagwo social year. Social year nĩ nyamũ ya kwĩrutĩra, ya kwĩrutĩra handũ na nĩ kũndũ kũu guothe ndakwĩra, kũndũ kũingĩ mũno nginya mĩgũnda, nginya andũ arĩa matheragia kĩrĩa street -inĩ, no wĩrutĩre. wĩrutĩre, nao acio marĩhagwo ngiri, ciringi magana mũgwanja ma seventy nginya magana manana, icio nĩ yuro ndĩrauga, koguo mũndũ okorwo wĩ nĩ ũrenda kũmenya nĩkĩĩ, no ũciĩkĩre ndora kana wĩciĩkĩre mbia cia Kenya. Kuma hau, wauma wĩ social year, ici ciothe nĩ program cigagwo cia mwaka ũmwe, mwaka ũmwe, mwaka ũmwe. No nĩ maugaga atĩrĩrĩ ta social year, wenda kuongerera mĩeri ĩtandatũ nĩ wĩtĩkĩrĩtio. Na wega wa program ici nĩ ũndũ wa rĩrĩ, mwana waku hĩndĩ ĩyo ũkauma form four, nĩ agĩa mũnyaka oywo nĩ andũ aya, oka gũkũ eka nyamũ ici, no eke kĩndũ kĩngĩ. Kĩndũ kĩngĩ nĩ kuga atĩa? Mwana waku nĩ endete gũtuĩka kĩrĩa? ĩyo nursing? No aume arĩkia ici social year athiĩ nursing eke ta kĩrĩa? Eke ta wĩra wa ũrĩa angĩenda kũruta maica-inĩ make. Kana uge atĩrĩrĩ... niĩ ngĩenda gũtuĩka mũndũ wa kũndũ kũngĩ, indo nĩ nyingĩ, andũ mothe, mũndũ wothe e kĩrĩa, e iroto ciake, na gũkũ Germany wega wakuo rĩ, nĩ atĩ gũtirĩ mũndũ wĩraga ũgũtuĩka kĩ, ta ũrĩa mũciĩ mũndũ eragwo, niĩ ndĩrenda ũtuĩke mũthigari, gũkũ gũtirĩ mũndũ ũkwĩraga nginya mũciari, ona ciana ciakwa no ndĩciĩre ndĩrenda ũgatuĩka ndagĩtarĩ, akwĩre we, niĩ ndingĩhutia thakame kana ndingĩenda ndware. ma ndĩrauga nĩ ngũhutia mwĩrĩ kana mũndũ ngamwĩra nĩ ũgũtuĩka kĩrĩa muohi wa njuĩrĩ agakwĩra ũũ niĩ rĩu gũkũ rĩ na njĩra nguhĩ rĩ nĩ country ya gwĩthurĩra mũndũ ena freedom ya gũikara harĩa ũkwenda na gwĩka ũrĩa ũkwenda na gũkũ nĩ nĩ nĩ bũrũri wa mũndũ we na kĩrĩa wĩiguaga gĩgĩgũkenia koguo ciana ici rĩ Thutha wa program ici ndĩramwĩra rĩ, no moke mauge we niĩ ngwenda gũgatuĩka kĩna, na gũtirĩ ũramũria, na gũkũ rĩ, gũtirĩ wĩra wa andũ a nja na andũ a thĩiniĩ, koguo rĩ, andũ okorwo wĩna potential ĩyo, nĩ ũteithagio nginya arĩa andũ arĩa me gũkũ, gũkũ bũrũri wa Ũjerũmani, nĩ ĩigĩtwo andũ aingĩ ma ma makĩria Aa andũ aingĩ mangĩgũteithia atĩrĩrĩ, kũmenya nĩkĩĩ ũngĩenda, nĩkũ ũngĩthiĩ, ũteithio nĩ ũrĩkũ ũrenda, ũgũthiĩ ha? Rĩu koguo rĩ, gũkũ kwĩ andũ marakũnyita guoko, na ti ũmarĩhe, marĩhĩtwo, maigĩtwo hau nĩ thirikari magũteithie. Koguo rĩ, ĩno nĩ njĩra ĩmwe. Njĩra ĩngĩ nĩ kĩndũ tũreta BFD. BFD rĩ, no tayo ĩhana social year. No social year rĩ, ĩno BFD rĩ, ĩranjia ĩrĩa ngwĩrire Oppia nĩ kuuma nĩ ĩrenda mĩaka ikũmi na ĩnana nginya twenty six, na social year ĩrenda mĩaka ikũmi na ĩtandatũ nginya mĩaka twenty seven, na mũndũ ũtakinyĩtie eighteen okorwo nĩ ũrenda social year, kana ĩno ĩretwo BFD. Cie icio rĩ, no nginya hoe mũciari waku rũtha na andĩke, na handũ hangĩ aingĩ nĩ metigagĩrĩra mũno makauga ĩ kũngĩ cainwo nĩ mũndũ ũtarĩ mũciari, koguo rĩ, ici nĩ mathiaga wakinya embassy makenda kuona ibandĩ cia aciari kana mũciari nĩ okire na mwana ũcio ũgĩthiĩ kũhoya visa tũũndũ ta tũu twa kuga ĩ nĩ niĩ mũciari na nĩ ni ndamwĩtĩkĩria na arĩa marĩ ho rĩ marĩ ira tondũ mũciari nĩ ekire atĩa nĩ arehire mwana rĩu ũguo nĩguo mekaga kũrĩ andũ arĩa matakinyĩtie mĩaka 18 koguo rĩ BFD rĩ ĩteithagĩrĩria no ĩno no ta social work no ĩteithagĩrĩria rĩrĩ mũndũ ũkinyĩtie mĩaka 27 enda birth nĩ kuga atĩ ya mena 27 ĩ nao to kũmaiga kũ? Makaheo kĩndũ kĩu kĩretwo BFD, na onayo no kwĩrutĩra, kwĩrutĩra kũndũ thibitarĩ, kũrĩ andũ akũrũ, kũrĩ kũrĩ ciana, kũrĩ yani kũndũ guothe we ũreciria kũndũ mũndũ angĩbatarĩka. Rĩu wathiĩ kũu mokaga magagũteithia. Angĩkorwo wĩ mĩaka twenty seven ĩ, we nĩ mũndũ wagĩrĩirwo gũkorwo either nĩ wanjĩtie gabamĩrĩ gaku, either wĩna wĩra ũrarĩhwo na wĩna kĩ. Koguo rĩ, magũteithagĩrĩria kũmenya ĩ we wĩ mũndũ wa aina gani, tũgũgũteithia atĩa. Nawe rĩ, wĩna idea yaku. Koguo rĩ, ona kũrĩa ũrathiĩ rĩ, ũrathiĩ kũndũ kũraringana na kĩrĩa ũkwenda gwĩka. in maica maku maya maroka koguo rĩ na icio ciĩ mũno mũno indo ta ici citeithagĩrĩria andũ arĩa mena kuma 27 yani mĩaka kuma ikũmi na ĩtandatũ nginya mĩaka reke njuge kuma mĩaka 27 nĩ tondũ nĩkĩo gĩatũmire nyamũ ĩno yanjĩrĩrio nginya mĩaka 45 mũno nĩguo mokaga no tikuga nginya 50 matiroka, ĩraringana na rĩrĩ nĩkĩ ũrenda arĩa marakwenda rĩ marakũbatara na mĩaka igana na kĩndũ kĩngĩ ndĩrauga okorwo wĩna kĩndũ gĩtagwo smartphone smartphone rĩ thiaga ũka google ũragia google atĩrĩrĩ nĩ mawĩra marĩkũ maraheanwo Germany ihinda rĩrĩ woka ũhe wĩra ũragũkonia rĩ u apply nĩ ũndũ wa kĩ? Mũnjerumani rĩ, ũngĩiga ũngĩikia application yaku rĩ, nĩ akwĩraga ĩĩ kana ca. Kana agakwĩra ĩhĩ twĩ na andũ aiganu, kana ĩhĩ thiĩ kũrĩ mũna. Nĩ agũteithagia o harĩa agũgũteithia no nĩ akũheaga kĩ? Feedback agakwĩra weterere kana ndũgeterere. Kũguo ndũgũtinda ũng'ethetie hau na ndũraigua ũndũ ũngĩ. ĩyo nĩ indo. Eh, mũndũ ũngĩ tũra introduce nĩ mũndũ ũrĩa ũrenda gũka nursing gũkũ. Indo ici ciothe ndĩrakwĩra rĩ, irenda mũno ũkorwo na form four, ũthiĩte kĩrathi gĩa form four na ũkarĩkia. Na kuma hau rĩ, ũgũthi gwĩka kĩnjerumani. Na kĩnjerumani rĩ, kĩrekwo nginya B1. No andũ ta ndagĩtarĩ, Mũndũ ũroka kũruta wĩra ũtuĩkĩte ndagĩtarĩ arendwo B2. Mũndũ ũngĩ ũĩkĩte nursing mũciĩ, nĩ mũĩ nursing ona weka mũciĩ, nĩguo nĩ weka? No waringithania tũmarĩhi twa kũrĩa mũciĩ rĩ, na twa gũkũ ĩ, ũkona nĩ twega. Tondũ mũndũ ũrĩa ũraruta gũkũ nursing rĩ, ararĩhwo, arĩhĩtwo mbia nini nĩ ta ngiri magana matatũ ma Kenya. Nĩ kuuga atĩrĩrĩ, wĩna kaũhoti gaku hau. ga kwĩyaka kwa njĩra ingĩ. Rĩu nĩkĩo ingiuga indo iria ingĩgũteithia gũkũ kana iria ironeka ta ita, na kĩndũ kĩngĩ ona no ũtuĩke naci mũciĩ, naci mũciĩ no no ũke gũkũ uge atĩrĩ ĩhĩ Niĩ nĩ ngwenda rĩrĩ, kwenderea, nĩ ndĩrenda gwĩka ũndũ ũngĩ, na kĩndũ kĩrĩa nyendete gũthomera gũkũ Germany, nĩ yũĩkaine na gũthoma wega na ti kũgana, nĩguo tondũ o na niĩ ngĩthoma ndonaga na magego. We mũciĩ ũracorerwo mũndũ mbũndi-inĩ, wĩragwo atĩrĩrĩ, ngoro ĩkoragwo haha, gũkũ rĩ, mũrathiĩ wega mũrĩ andũ a cukuru, mũkonio ngoro, Onokorwo ti, okorwo gũtikuoneka ya mũndũ rĩ, nĩ gũkuoneka ngoro ta cia, ta cia ngũrũwe, ngoro ũrona ĩno nĩ ngoro, nĩ ũrona? Na ũrĩa ĩthiaga na ũrĩa gwĩkĩkaga, yani kaũndũ rĩrĩ, rũnjiko, kaũndũ karoneka Ngai oo gũthiaga o na ũũ, no gwitũ twĩkaga thiore nyingĩ, gũthoma, gũthoma, gũthoma, no gũkũ rĩ, nĩ ũndũ ũgathoma na ũgathi gwĩka, na nĩkĩo o na Ũnjĩrĩmani rĩ... gũkũ gũtirĩhagwo gũthiĩ cukuru cukuru cia gũkũ atĩ wĩke naci ũrĩhe aca naci ĩrĩhagwo nĩ ũrĩa ũrakũhe wĩra nĩkĩ? Tondũ ũthomaga thiore ũgathiĩ ũkaruta wĩra kwoguo rĩ wĩna wĩra ũraruta na no ũrathoma ĩ gwitũ gũtirĩ ũguo gwitũ nĩ kũrĩ ũguo no we nĩwe ũrĩhe kwoguo rĩ niĩ nĩkĩo ingĩ... ingĩmwĩra ta aciari kana ta mũndũ ũranjigua hau wĩna kaũndũ angĩenda gũcenjia. Nĩ ũĩ kwĩ andũ makoragwo na wĩra ũkona mũico mũico a na ndekire wĩra ũyũ nĩkĩ, kaĩ itangĩka ũna. Kana ona mũndũ ũiguaga gũthiĩ mũrĩmo, mũrĩmo atakĩrĩ wa mũndũ ũmwe, ĩ tiguo ndĩmwĩraga? Ũyũ nĩ wa andũ othe. o kũrĩa ũrauma gũkũ ti gwakwa i ona njera maike ndagĩtwĩtaga na nĩ gwake nĩ kwao kwoguo rĩ gũkũ rĩ mũndũ wothe no aingĩre na mũndũ wothe rĩ no erute no anjie handũ na mũndũ wothe no ateithie bamĩrĩ yake i nĩngenaga mũno rĩrĩa mami witũ itakũmwĩra Ngai mami witũ hũrirwo nĩ mũthuri ĩ na niĩ twĩ nja na twana twakwa thaa ici rĩ ona no njikie. njegeke na thiĩ ngome mũkawa ĩ nĩkĩ tondũ nĩ ndĩrahota kwĩrĩhĩra na no njoe ciringi ithano ndũmĩre mami ngamwĩra atĩ ĩ mami wĩra waku ũrĩa warutire rĩ ĩ ndũkĩnyue gaconda nĩwona na icio nĩ indo ti atĩ mũno gũteithia aciari kũmakĩra manyũmba ma mathirĩte magaka atĩ ĩ ta kũruta mũciari harĩa arĩ athiĩ handũ hangĩ Njugaga atĩrĩrĩ, ndũkareke mũciari waku akue, akue o ũrĩa, nĩũĩ mũndũ ũciaragwo na thĩna, akarerwo na thĩna, agakũra na thĩna, akarera we mwenyewe na thĩna, reke tũgeragi gũcenjia na kĩ, na kwĩĩtĩki mũndũ no eke kaũndũ, na kuonagia aciari atĩrĩrĩ, niĩ ndĩ mũndũ ũrĩa mwega, ũrĩa ũrabatara gũteithia. ta rĩu andũ arĩa marathikĩrĩria na nĩ umĩte form four, onia mũciari waku niĩ nĩ niĩ mũndũ ũrĩa wagĩrĩire thaa ici gũteithia nĩguo ndĩmũteithie, nĩguo ndĩmuoye. Na woiga ũguo rĩ, nawe ũmonie kĩo gĩaku ũrĩa tondũ ndigwĩciria angĩkorwo tũtiarĩ na kĩo rĩ, Wamika nĩ angĩerutĩire gwĩka maũndũ marĩa mothe erutĩire, gũtũtwara cukuru, kũ make nĩ twathiĩ wega, kĩratũ nĩ kĩho, thogithi ciĩho nĩ ũrakĩona andũ a mũciĩ. Rĩu koguo rĩ, njĩra ici rĩ, nĩ njĩra ingĩtũma mũteithĩke. Njĩra ĩngĩ nĩ ya andũ mareka kĩndũ kothi ĩretwo care giver mũciĩ. Care giver rĩ, nĩ gũteithĩrĩria andũ arĩa rĩngĩ mena kũrwara, kũmahe ndawa, gũthima thakame, gũthima eh, kĩrĩa eh, kĩndũ gĩtagwo atĩa rĩu na gĩkũyũ gwĩtagwo gũthima kĩ pressure mũmĩtaa niĩ ngai ndĩna pressure Ĩ? na mũmĩtaa pressure gũthima blood pressure na gũ- gũ- gũtwara mũ- gũteithia mũndũ ũcio gũthiĩ appointment ciake acio nĩo andũ arĩa marateithia mara marendeka reke njuge marendeka wĩna gakothi wĩna ka practical na andũ othe arĩa ndĩrauga rĩ aya othe ndĩrauga make sure wĩna experience handũ thiĩ wĩrutĩre thibitarĩ-inĩ wĩrutĩre children's home -inĩ wĩrutĩre kũndũ guothe ũkwandĩkĩrwo karatathi mauge wangũi arĩ gũkũ na arutaga wĩra wake wega kana ũru. tũtirakĩenda wĩandĩkĩrwo wega nĩ ũgathiĩ ũkerutanĩria ũgoka na ga certificate gathaka takĩ na magakwandĩkĩra ta rĩu ta namba ciao kana address yao atĩ mũndũ kĩndũ gĩkĩ nĩ kĩroneka gĩkĩ nĩ kĩa ma nĩ mũĩ mũciĩ nĩ mũĩ mũciĩ mũtikwĩrwo kwoguo rĩ na ti atĩ nĩ mũĩ mũciĩ onao nĩ moĩ. ona mundu akuria wi wa Kenya ngai inyuĩ na corruption makũmenyaga tene nĩ tene rĩu koguo rĩ ona karatathi karĩa karoneka ta gatarĩ kama na gũkũ mũjerumani rĩ ti atĩ nĩ ũndũ ũyũ wa Kenya mũjerumani nginya wĩ gũkũ onani kũrĩa ndauma wĩra thiĩ kũngĩ mũjerumani ũcio no oe thimũ ahũrĩre kũrĩa ndauma morie aa twĩna wangũi ĩ, ĩ wangũi ararĩ atĩa kwanyu rĩu woka kũrĩa kũngĩ watigire wamĩa gũkũ kũngĩ ũkũmĩa ũtamĩte ũkũingatwo megũgwĩka tũmatharaũ nginya wĩingate ii maigua ũru nĩwona andũ mũratigana kĩa ũru njugaga ndũkamĩe ũrarwo. ũgĩthi handũ kana ũkiuma handũ ũgatigĩrĩra hothe nĩ hatheru atĩ rũciũ ona kĩngĩrunda kũrĩa mbere no ũcoke na gũkũ thutha. Ĩ ngũ hope nĩ ndamũteithia na njuge andũ a nani rĩ, andũ a nani kana care giver rĩ, nĩ care giver mũroka mũciĩ wa mũndũ mũkarĩhwo kuma ngiri ĩmwe na merĩ cia kĩrĩa Euro nginya ngiri ĩmwe na manana kuma ĩmwe na merĩ nginya ĩmwe na manana mwarĩhwo ici nĩ mbia mũrahota gwĩteithia tuge ũguo mũrahota gwĩteithia na kĩndũ kĩega ndamwĩra nĩ kũgĩa na experience gwĩka tũkothi tũu tũu ti twa wana. tũti twa wana na mũgerie ga gacukuru karĩa mũraigua kena igweta ĩ karĩa ona mũndũ wĩ na nja nĩ akaigui he kangĩ karaigua anga ndũ revenue ĩ ĩ anga anga kĩ ndiũĩ kana karetwo ao mati anga ndũ o kĩrĩa kĩretwo we inyuĩ nĩ inyuĩ mũĩ kũu nĩ inyuĩ mũĩ ĩ niĩ njũriai cia gũkũ tondũ nĩndakĩregeire gũkũ na inyuĩ rĩ cia kũu rĩ nĩ atĩa. mũmenye nĩ inyuĩ mũĩ thiĩi tũcukuru tũu twĩna igweta nĩkĩ tondũ ona ũyũ athiĩ gũgaikia egũkora nĩko nĩko kena igweta kũrĩa na gakamwĩra atĩrĩ mũtwe wake ũrahenio atĩ ah ũyũ ena experience nene nĩoĩ tũũndũ tũingĩ nĩoĩ nĩ atĩa kũrathiĩ na mbere nĩwona. Na andũ aya nĩ marendeka mũno tondũ insurance ya gũkũ rĩ, nĩyo ĩramarĩha. Ĩramarĩha atĩa? Niĩ ndĩna aciari akwa, ndĩrenda kũruta wĩra, no matirĩ na mũndũ wa kũmarora. Na ndamatwara kwa andũ akũrũ rĩ, mekũrĩha kuuma ngiri inya euro. No ndakũrehe we wĩ caregiver rĩ, ũrarehe ũheo ngiri na merĩ, kana ngiri na manana, na waheo mbia ici rĩ, nĩ ikĩrĩte ruta ngiri inya kwĩ ngiri na manana insurance nĩ ĩratigara kĩndũ na insurance ĩrenda mbia iria iratigara ti iria irauma nĩ mũĩ ũguo, rĩu koguo rĩ reke ndigĩre hau nĩ muona nĩ gwatuka gũkũ rĩ thaa ici nĩ wona thaa ici nĩ thaa ithatũ na nuthu no mũthenya nĩ ta kĩhwainĩ gĩtagwo gĩthinacara-inĩ nĩ kĩhwainĩ-inĩ niĩ ndigĩre hau. thiĩ ngũ- njũkĩte kwĩhitha haha njũkĩte kwĩhitha ngĩrorerwo ciana rĩ nani ngauga reke ndĩhithe haha nĩkĩ ngĩenda kũmũteithia tũteithanie ngwĩciria video ĩno rĩ nĩkũmũteithia handũ no korwo ndĩkũmũteithia rĩ ndĩmwĩraga harĩa thĩ rĩ ugai kaũndũ, mwauga kaũndũ rĩ, twĩrane ĩĩ kana ca, nĩ atĩa gũgũthiĩ. Ningĩ email yakwa rĩ, ndĩmĩtigaga hau thĩ, nĩ ũndũ wa kĩ? Mũndũ ũkinyĩtie B1, mũndũ wĩna certificate ĩno, akanjetha akanjia we, niĩ ndĩna kĩna, kana niĩ mwana wakwa rĩ, mwanake wakwa nĩ athomeire kĩna. Kana andũ arĩa maroka already me naci rĩ, no mende gũcenjia gũkũ rĩ, nĩ mathome. Wathoma gũkũ rĩ, ndũkanjũrie gũkũ ũroka atĩa. Njũria gũkũ ũroka atĩa wathoma Kĩnjerumani. Kĩu no kĩo kĩrĩa kĩragũtongoria. Ũtarĩ Kĩnjerumani ndũrĩ na kũndũ ũrathiĩ. No ngũheniri. No ũkĩre gũkũ ta tourist kana ũgerere country ingĩ. Na kũingĩra gũkũ-rĩ, wenda wega-rĩ, na kũhenyũka na tũmaũndũ twaku-ĩ, thoma kĩnjerumani, hau ngũkorwo ngũteithĩtie kĩa biũ, ngũkorwo ũndeithĩtie na ngũteithĩtie, nĩkĩ? Tondũ njĩra cia gũgũteithia nĩcio ikũhũtha. Mũgĩe na ũtukũ mwega, na. mũkomie thayũ ĩĩ ndiũĩ video ĩno nĩ ngũ make sure ihenya ihenya tondũ ndĩ mũndũ wa gwĩka video na ndiraci post njagĩrĩirwo kũmĩ post ũmũthĩ gwĩ Friday ngũ make sure weekend nĩ ngũmĩtũma weekend no nginya weekend Saturday rũciũ kana oke nĩ ngamĩikia mũgĩe na ũtukũ mwega na Ngai amũrathime kana mũthenya mwega okorwo mũramĩona mũthenya ndiũĩ rĩrĩa ngũmĩikia. Ĩĩ Ngai amũrathime na andũ mateithanie nĩ gũ share, nĩ gũ share video ĩno na gũteithia andũ arĩa, arĩa, arĩa ũrona makĩbatara, mũndũ wothe nginya neighbour okorwo ndĩragũteithia ndũgakire nayo, ĩ, rĩu ti rĩa tene rĩrĩa andũ maiguaga kai niĩ ciana ciakwa ndĩracioneire kĩ, ĩĩ nĩ ciakwa ikuma na ya kĩ, ĩtagwo ya, ya Christmas nguo iria thaka cia Christmas. andũ maroria ngai ĩno ũragũrire kũ atĩ ndũngĩrana ũgũkora nĩo mamenyire tene kũrĩa iroima kĩgĩai na hwainĩ mwega.